ساڈے سئیں ماشاءاللہ وسی دئی تھوں مولانا صاحب محمد صابر حسین سئیں ماشاءاللہ ساڈے پیارے دوست ہن ماشاءاللہ ساڈے بھائی ہن سئیں ہک سئیں ملتانی جگاڑ ہے انہاں نے لائے ہک موٹر سائیکل ہک ملتانی جگاڑ جانا کیتے نے گپ شپ لینے اوں ملتانی جگاڑ دے بارے معلومات گھننے سے انشاءاللہ انہاں نال کرینے سے گپ دوستو ساڈے کول ہیں سئیں بھائیاں نور انڈے گھن واسطے کیونکہ تو پتہ ہے دیہات دے جڑے انڈے ہونے نا سئیں دیسی اے بڑے جانا ایویں سمجھو فیمس ہونے انڈے ماشاءاللہ تے

اے پرزہ کیڑی شے دا اور کت واسطے اور تہاکوں یقین کر حیران تھیسو تساں بھائی جان دی گال سن کے کہ یار پاکستانی میں سمجھو نمبر 1 ہیں جگاڑ دے خاص کر جڑے ملتانی ہیں او نمبر 1 ہیں جگاڑ دے ماشاءاللہ سی ہن بھائی جان کول پوچھدے ہیں بھائی جان اے کیڑی شے دا پرزہ سی تساں دسو ذرا اے حضور کار دی شاپٹ ہے اچھا تے
کیونکہ سلابی علاقے دے لوگ ہی سے اچھا

ول بھائی سوچی سے بھائی جرنا تو جنریٹر گھن گنو جنریٹر ہی مہنگا ہے کام اوہی کام ہی میں سمجھو پیسے والا مہنگا ہاں، مہنگا ہے
ول اے جرنا کار دی شافٹ گھن ہے سے اچھا دو شافٹ ہیں اچھا ول انہیں کو آپس دے جرنا ادھے جی سری والا تے جوڑیا سے اچھا ویلڈنگ کروایا ویلڈنگ کروایا سے اچھا تے ایک پاس آئیں دا اتھا لگ سی شافٹ دے شافٹ دے وچ اتھا اچھا

اڈو ہٹ سکدے ایڈو وی ہٹ سکدے جیرے ویلے ضرورت تھی وئی ڈو لاو چا تے اڈو لاو چا لین سیٹ کر دیو اچھا جی میں کراس مثلا بھی ٹریکٹر پہ لگ دے کیا بات ہے ساجی ایک کراس سہی لگیا ہے سہی دیکھ سکدے وے تساں ماشاءاللہ سہی ملتانی جگار سہی کمال کاری تے ساجی تساں دا چائنا جاپان کوئی پیچھے چھوڑ لیتے ہاں صاحب

اکثر میں ڈیٹھے می کہ مارکا جانا ویل دے اتنا اے جڑا ویل تھی گیا ٹائر لہا کے تے چین کو اتھا جانا پٹے کو لا کے ایویں نا سائیں جی ہاں جی ہاں پٹے کو لا کے تے اتھا جڑا نا او لئی کھڑے انہاں سی لین سیٹ کیتی اون دے نال بھی کئی دفعہ ڈیٹھے می میں اے تھی گئی جڑی ٹوکا مشین ہی چل دی اے تے او بھی چل دے بہرحال ایندا کوئی پٹے دی ضرورت کیا نہیں کوئی گیئر لیون دی ضرورت کیا نہیں اے ڈائریکٹ ہی ڈیکھ سکدے وے اگر تساں جگاڑ کرنا ہوے تاں بھائی جان کو دعا کریسو اے حضور دو ہزار دا خرچہ کوئی زیادہ ہی کہنے دو ہزار دا کیویں سی اتنا زیادہ اے اٹھ سو دی ہک شافٹ آندی ہے دو شافٹ دا سولہ سو جاں اچھا تے پانچ سو دی مزدوری بناون دی ویلڈنگ والا گن گن سی نہیں اے پانچ سو روپیہ تہاڈا اے دو ہزار روپیہ لگ گئے دو ہزار روپیہ